L'armo que tusto. L'onnada posado per qu'ath dòn ongèri veire mon oncle, un brave curat que pren pas loi mirgo i per de diables. Lo ser de qu'ath dòn fosi ò fred, e èren dins lo cosin a nos colfar los combals. Roseto, lo gucho, furgonejava ò peis armari. Quand no c'è fenit de son compendi, sosetè sus una codièra ò basso, un bocí de caire. disián pas res. Sovè, dos vegados, com oco, lo ser, quand d'estare que avès pro parlat, disès plus res, per çò que sovè pas res plus. Ò gotzaven lo fiòc, pas mai. Mosé lo curà, dies Roseta, avès pas ausies res? Mon oncle s'estrementiet como quauqu'un que de revelho. Non, ai pas ausies res. E lo plezo que tomò sus teules. E tot se tornèt a amaisar, pus siau que plus. Qu'a dèr? me didec totun qua mon oncle, a pas ausit arrés? Non, ai pas ausit arrés, e lo cò que grata dins l'escolièr. Per plò dire, èrem pas tranquilles. Aviá ausit, al dessus de ieu, un còp de fuet. Ò! un còp de fuet. Ne sies a me direr. Tobé dièri, ai pas ausi rer. E tot se tornèt a siaudí. Durè pas gaire atal. Aqueste còp, pas la pena de questionar, ausissián tots es tres lus còps de fuet que peti clavo e qu'un esperava pas l'autre. Auriá dit que quauqu'un s'amusava a tustar sut de cais o jant de còrdas. Mon oncle a lo munie. Roseta tremolavo e s'an n'avè pòu, ieu èri pas content. Bah, die mon oncle que s'èra levat, vesi çò que es. Ai crompat un autar de marme per Sant Josep. Ai botat lo vièlh autar de bòi dins d'una colomba abandonada qu'es juste sus nòstre cap. Lo rat li fau lo sabat. Cal anar veire. Auria mai aimà demorar a lo cosina.

Apèi, li posharè lo collet al tor. Un sol rispo, mon oncle Tostè li aurè contou del mòble. Res. Codè, non se n'engona, diguèt mon oncle. Parlem pas d'aquò, farián rire lo monde. E tornèrem partir. Roseta davant, apèi mon oncle, apèi ieu. Aicí, moi souvenir se'n remòlho. Fòja pas que borra la pòrta mon endorrè, qu'un còp pus fòrt que plus, coma lo d'un omolugo qu'auria trucat lo corondat, subboquèt tota la cominada. Sabi pas cossí de vòl èren les colhiers, mès sabi que nos trobèren tots es tres al fum, tots es d'esquinas, e lo colher les contit. Nos aurieu pas tirat un glut de son. E lo sabat contunhèt. Un oro de ren, lu còt de fuet e lu cut de moluco tustèro sus lo tarbièl, entre que Roseto engrunava son cipelet, que mon oncle l'etsissiò dins lo breviari e que ieu bolegavi lo fiòt, en pensent qu'auriò plò volgut estrendor com mai. Degun parlava pas de son atzaire, mès coma lo brut aviò quitat, Tot se nos adormièren sus lei doas orai del matí. Una ora après, un truc a la pòrta de la caminada nos derrevilhèt d'un bòn. Mon oncle durbièt lo trapelon. Un òme èra tot dret aquí darrèr, un baston a la man, los pès dins la nèu. Vodriá vos parlar, monsieur lo curà. Eeh, l'ami, a tres orai del matí? Eth per cau que m'o laude. Mès vos coneissi pas per èstre de la parròquia. Vodria parlar a Mosén lo curà, e n'ai plan besonh. Ebe, dintra, diguec mon oncle qu'era corotjós e coma cal. Desarrolhèt e durbièt la pòrta. L'òme dintrèt. Ieu e Roseto èren en mon de porti, me non retenguèt d'un signe que volió dire, per çò qu'aió contar podè demorar a botar. E çò s'etèt. Mos soi lo curà Sofèt. Soi lo cendre de Biscoiròl, lo molinièr qu'èro de vòstra porròquio. Doisèt amor fèt nos cent fròns per far dire de me soi. Ai emplegat lus cent fròns per crompar en vedèl. Aió tutor. E mon bèl paire m'en sap mal. Aquesta net avèm pas dormit. Lo mòrt es tornat e a tustat a còp de fuèch sus tot se lu mòble. Fogion brut! Aquí cinquanta fròn. Vos portarai lo restorn quand aurai vendut mos tesors. Dia de mes oi mossut lo curà, me rendré plan servici. Mon oncle respondió pas. L'òme acceptó. Volètz pas, velèu mos lo curar? Morse qu'ai tròp atendut. E alèra, que vaulieu de venir? Oh, mon ami, didie mon oncle, lei dirai, lei dirai lei mesai. Començarai quitament a viei. Ai mai ròsos.